Koçberiya bi dizî. Çiqas car mirov dikare warê xwe bigore? Çend caran mirov bi dilê xwe koçberiyê dike. Ji bo cêbicêkirina hêvî û projeyên xwe, planên kesûkarên xwe, ji bo ku rewşa jiyana xwe baştir bike û asteyên bilindtir bi dest xe, hinek caran ew welata pêşwaziyê li te dike, bi xêrhatina te dike û dilşadiya xwe nîşan dide. Diyar dike bê tu çend girîngî ji civakean nû re. Hebûna te di nav wan de çend bi sûd e. Lê carine jî mixabin gelek caran mirov mecbûrî koçberî dibe. Aso teng dibin, çare û hilbijartin kêmtir dibin, cihê cêbicêkirina hêviyan ber bi wendabûnê vediçin, Peydakirina kar yan jî karekî bi rûmet dibe kêşe. Civak dibe kêşe, dan û standin, têkelî û plankirina pêşerojê dibe kêşe. Û ya herî xerab ew e ku beşek ji me digihêje wê rewşê ku nema dikare bi hêsanî bêhna xwe derxe. Azadî, jiyan û tenduristiya mirovan dikeve bin metirsînên mezin. Her hal, koçber gelek caran jiyana xwe û carine jî jiyana xwe û malbata xwe dixine talûkeyê. Li ser riya welatên ku xwedê giravî mafê mirovan diparêzin û derfeteke nû didine mirovan, ji bo jiyaneke nû, jiyaneke birûmettir, bi hezaran zarok û jin û mêr û ciwan di nav cengelan de yan jî di nav pêlên derya de têne kuştin û dibine xwarina cinaweran û car caran di nûçeyan de behsa wan dibe bê ku kes bikare bişopîne Bi kî bûn, navê wan çi bû, ji ku bûn, li ku û sedema kuştinê çi bû? Em hatin Tirkiyê, lê Tirkî ji me nikarî bû wek ne ku însanekî derbas me wek însanekî Kurd ya însanekî matine Sûrî. Em hatin girtin, sê çar neqlam hatin neql. Neqla ewil hatin girtin li alî Aydin ha ev li alî Çeneqelê hatin girtin. Pênc riyaz ma.

Xwedê me li behrê xist gelekî zehmet bo bima. Em dor sih û pênc şeş însan em ketina zodyaka biçûşik de şextoreya û em derbas kirine Yonanê. Bi rastî mesafet dor ji deh kîlometre heta pazdeh kîlometre hebû. Zêdeyî di sata em birêde man. Bi rastî yek mirina xwe bi çavê xwe dibînê di wê kêlîkê de û gelekî gelekî zor bû ser me. Mirin du nexla ji min re hat. Du nexla ji min re mirin hat. Mirin nexlikê çê ez ket xarim li çayê Yunan. Şêst metr û ez gihiştim gelî.

Hevalên bezîn ser min la ku ço bo ço be min got walla xelas. Min got eşhedû en la îlahe îllellah eşhedû enne Muhammed Resûlullah. Hatin ji min re tenefes îstînayê çêkirin. Piştî tenefes îstînayê ji min re çêkirin şolê nîv saetê şûnde rengê min zer bû heval em hom hevalên min pir bang bûn hinek av ser çavên min kirin ez sahî bûm. Min got ya bo wînkê herin herin min got ême ez narim min got ez ê em xwe teslim polîs bikim. Balafira ku ez tê de bûm ji Stockholm bilind bû û berê wê li paytexta Danmark Kopenhagen bû. Girêbesteke nenivîsandî di navbera hemû kesên di balafirê de ew bû ku bi hev re biçin Kopenhagen û li wir ji hev belav bin. Bê ku ji hev bizanin ka mebesta her yekî ji hatinê çi bû. Berî neh sed salî dest bi avakirina Gela Kopenhagen bûye û ji sala hezar û pênc sed û sî û şeşan de bi fermî Kopenhagen bûye paytexta Danmark. Wek hemû paytextên Bakurê Ewropa ku xaniyên wê ne hinde bilind in, zikakên nîva bajêr teng in û pir in ji jiyan û çûn û hatinê û tije ji cihên ku dibine meqseda turîstên hundir û derveyî Denmark. Qesra padîşahê Denmark bi navê Amaliborî li nîva bajêr e. Lê wek piraniya padîşahên Ewropa Cihê padîşahê Danmark tiştekî sîmbolîk e û di birêvebirina dewletê de çi desthilat nîn in. Li derveyî Kopenhagena muzîk û jiyanê, xwarin û turîzmê, xwendin û pîşesaziyê, park û avahiyên ciwan, werzêş û tenduristiyê, li aliyê din jiyaneke li derveyî jiyan heye. Jiyaneke rawestiyayî û tenê çav li rê. Di bin ala Xaça Sor de kampeke penaberan dora heftê kîlometr ji Kopenhagên dûr e. Lê gelek dûr e ji jiyan û şaristaniyê. Dûrî Danmerkiyan e, dûrî gundên wan, jiyana wan û dûrî hezkirina gelekan ji wan e. Ji bo ku ji vê kempê biçî Kopenhagen pêwîst e bi basê herî gundekî û ji wir bi şemendeferê biçî bajarekî biçûk û ji wir jî bi şemendeferê biçî Kopenhagen. Eger şansê te baş bê dê sê saet bi rê biçin. Yê ku ji Stockholm bi balafirê biçe dê zûtir ji yê penaberê li vê kempê bigihêje Kopenhagen. Penaberên Ku li ser riyên mirin û nexweşî û tirs û zindan û dilşikestinê. Gelekan ji wan li dergehên piraniya welatên Ewropa da ne. Li Yunanê, em derketin Yunanê, Derya Behrê di. Ez hatim piştî salekê şûnde ez ji Yunanê derketim, ez hatim Fransa, ez hatim Îtalya û ji Îtalya ez çûm Brîtanya. Xwem temenim siyok sal a, sî sal a kem jiyan me kirok a bawk man basî kiriyo. Li kadê şerê Îran û Iraq li rûnadîya jiyan me kir û îstaj hatime re li kamp. Yani jiyanê te îsa hemû jiyanê te. Hemû jiyanim ta ku em deqe li kamp e. Ta em saete li kamp e. Li Norwecê vê ci ez çi bêjme te bi xwe dê muamele te wa ne muamele insana bû. Em li wê derê şeş heyva man, got basma wê Yonanê heye. Em xistine kambakê de xurfeke biçûçik bû. Ez hatim Swêd, Swêd ez qederê çar pênc meha mam, got bes malê te li Yunanê heye. Divêt biger Yunanê. Gelek ji wan ji jiyanê bêhêvî bûne. Ji bêhêvîbûnê hinekan ji wan dawî li jiyana xwe anîbûn. li vir kesên têkoşer û siyasî û kesên merkuman, diz, keleş û mêrkuj bi hev re dijîn. Jiyan tune, na na jiyan tune, em ne di jiyanekê de ne. Wek ne got hepsek vekirî lê vekirî. Tu ji xwe li hepsekê vekirî û tu ji tu milet xweşkî nabîne. Xwe tu li ber kampa me jî famîlî jî tê tune, eile jî tê tune ne. Em giş xwe tune. Em xort in xortê Efxanistanê tê de hene, Kurd jî tê de hene, ev Kurdê Iraqê jî tê de hene, Kurdê Îranê jî tê de hene. Lê ma ciyana me çawa derbas em di her marketê bas heyîn, di her marketê xwarin-marina xwe dikirin, em tên xwarina xwe jê dikin. Vexwarina em fikirek heme çi bixwin, çi vexwin, mê şev şeva xwe çawa derbas dikin? Her însanek problemek nû heye û her însanek fikrek tê wî. Ê bi zarokiya xwe ve ez gelê şeva ez giriyam û ez qeherî me. Ez ji bo zarokiya xwe qeherî me. Lê bêriya wan kirî bi rastî. Bes karî çi bikim? Wek ne got pêşiya me xerab û dawiya me jî xerab. Ez vegerim welêt xerab li vê de jî xerab. Ez bi xwe bi rastî ez tu hêviya vî tiştî nabînim jî. Bes lê ez ji sebrek dayî xwe belkî. Yanî welêt ava serrast nebe belkî vê de ji min re serrast bibe. Kî ji min re serrast bibe ez ê wî jî bimînim bi rastî. Ez yanî ana welat serrast bibe belkî vegerim welat û ez ê vegerim jî. Ez naxwazim welatiyê min, zarokiyê min li dûrî miletê xwe mezin bibin. Min ez ê kî bikim? Ez ê xwe întîhar jî bikim, ez ê xwe bişewitînim jî. Berî vê fişeş mihe. Eskerim Fistasisiyê gotê herê em ê te bişînin Yonan. Min got ez narim ne derim Yonan û ne derim derekê. Min got min tu bişînî Yonan Yonan bi gefrê min bigirê min biçakî Sûriyê. Min çû bîst roj min a çalaka bir çûbînê sî merî em li pîşa parlemana Danîmark em sekinîn. Rojek yekî nehat.

Û rokê ji roja ku welatê me xweş bibê, em vekirine welatê xwe, nav ehlê xwe de, em jiyaneke xweş biaîşin û derbas bikin. Zêdeyî wilo me yê çi hêviyê me hev in? Hemû jiyanim ta ku em deqe li kamp in, ta em saete li kamp in.